Исәннәрмесез, саулармысыз, HG-ның якын дуслары! Санаулы көннәр калып бара, яңа ел бетүгә, минемчә инде санаулы сәгатьләр дә калып бара. Тирә-якта бөтен кеше бөтен нәти бөтен нәрсәгә нәтиҗә ясый. HG дә бу уңайдан искәрмә булмаска уйлап, без дә үзенә күрә бер нәтиҗәләр чыгарырга булдык һәм бүген башлыйбыз милли өлкәдән. Белгәнегезчә, HG актив рәвештә эшләп китте Ә, җәйнең ахыры, көзнең башында һәм Әйтчедә кунак булган һәм шул ук вакытта Әйтче кунак булган кешеләргә әңгәмә ахырында бер сорау бирде. Ул да булса, татар телен ничек сакларга була һәм татар телен ның үсеш юллары нәрсәдә? Төркемләп-төркемләп тәкъдим итәрбез сезгә. Безнең экспертларыбызның җавапларын фикер алышуда кемнәр катнаша дисәгез, ул да булса танылган язучы Зифа апа Кадыйрова, Ватаным Татарстан газетасы журналистлары Гөлгенә Шихапова, Чулпан Галимова, әйтчедә Бәтәч Тәгәрмәч тапшыруын алып баручы егет, автоэксперт Зөлфәт Галимов һәм минем дә әйтчедән дә инде якын дустына әйләнгән Динә Абзалова. Сез аны гаугалырак репортаж кунагы һәм герое Ди, ни өчен биш тапкыр кияүдә булган Динә Авзалова буларак беләсез? Әйдәгез, менә хәзер бер өлешен тыңлап китик шушы фикер алышуның һәм аннан соң яңадан әйләнеп кайтабыз. Гаилә көне.
Ә, мин бүтәнчә юлын күрмим аны. Беренче булып гаиләдә башланса, менә балалар әле бәләкәйләр бит инде. Аларны беренче татарча көчләп утыртып булмый. Садиктан алар нәрсә өйрәнеп кайталар, шуны Но шулай да өйдә сөйләшәбез, теге балам менә бу сүзен әйтә әле, болай әйтә әле. Үзебезчә тырышкан булабыз инде. Минем улым менә теге мәктәп елларында гел русча сөйләшәләр иде. Ә хәзер ул олыгая килә, бары үзе татарча сөйләшә. Хотя хатыны марҗа, малае русча сөйләшә, малае да нитәргә тырышабыз инде, аны да өйрәтергә тырышабыз. Татар теле аларга ике атнасына ике генә керә микән ахырсы? Белмим, хәзер керә микән соң гомумән? Үтереп бетерделәр бит инде ул татар телен. Әйе, татарча.
Ну, монда әйтәм бит, только гаилә тырышлыгы белән генә. Хөкүмәт кенә, ну, күбәеп эшли аладыр. Әлегә пока нәрсә эшлиләр соң алар? Дәресләрне бетереп, ниләрне бетереп, гомумән мәктәптә укыган, хәзер мин балаларның ничек карыйм, почерклары юк, язу страшный. Вообще нидә яза белмиләр, кул белән. Безнең заманда бит нинди көчле ул нигә? Каллиграфический почерк дигән әйбер бар иде бит. Мин әним 80 яшьтә дә почеркны ничек күрсәтерим, искитмәле матур. И мин үземне нитәле стен газеталар чыгарганда яздыралар и үземнән дә. Хәзер һич кенә дә балаларны җиңеп тә булмый, белмим инде. Бу зарлану түгел инде, нәрсәгә килербез, ансын белмим. Үзләре сознательно теге Бер чорга җиткәч, бәлки аңлап, мин бит ә татар баласы дип, бәлки кайтырлар. Шул кадәр оптимист кеше, мин тел бетә дип курыкмыйм. Мин Ватаным Татарстанның 100 ел булган, 100 ел элек язылган гәҗитләрен караган идем, юбилей вакытында. Ул вакытта да хатлар килгән. Телебез бетә, телебез бетә, тел бетә, гәҗитләр бетә дип язылган булган. Ул һәр чор саен кабатлана торган әйбердер тел. Югалмас дип уйлыйм. Без бар бит әле. Безнең балалар татарча, саф татарча сөйләшә. Аларга без тырышабыз. Һәр гаилә үзе тырышырга тиеш. Тел бетә дип утырырга кирәкми. Аны телне кемдер сиңа өйрәтергә тиеш түгел. Гаилә өйрәтергә тиеш. Менә без чытырдап татарча сөйләшеп торган буын. Без үзебезнең балабызны татарча өйрәтәбез. Алар Татарча уйлап үсә бит инде. Димәк, әле безнең өметле дип уйлыйм мин киләчәк. Бетә дигән уй белән яшәмим, чөнки мәктәпкә дә гә, ниндидер башка кешегә дә, депутатларга да, кемгәдер өметләнеп торырга кирәк түгел, үзеңнән башларга кирәк. Әти-әниләрдән тора, дип әйтер идем. Әти-әни татар телен ярата икән, Татар телендә сөйләшә икән, аның балалары да сөйләшәчәк. Безнең бер танышыбыз, минем туганым да инде ул, бар. Мин шаккаттым. Менә аның ничек татарча сөйләшү, бәләкәй генә бала ул. Без барабыз, Казанга алып барам, дим мин моны. Ике яшьлек бала әле ул. Ике яшьлек бала бу. Берзаман җылый башлады. Миңа әтисез яман су, ди. Ого. Ике яшьлек бала менә бу. Мин яман су сүзен мин Әйе, мин дә хәтерләмим андый сүз барлыгын. Ә менә бу, мин аннан соң монда килгәч әнисе белән сөйләшеп утырдык, ди. Мин өйдә татарча гына сөйләшәм, ди инде. Аңа татар сүзләрен өйрәтәм, ди инде. Ә рус телен ул, әйе, бөкедә утырабыз, ди. Бөкедә кайчан бетә безнең, ди. Ике яшьлек бала менә бу. Аны әнисенең карашы шундый. Мәктәптә өйрәнә ул алау. Рус теленә, чөнки ул алар менә Казанда, Казан кырыенда яшиләр. Алар Казанда укыр дип уйлыйм инде мин үземчә генә. Алар барыбер менә шушы мөхиттә үсәчәк, рус телен өйрәнергә әле өлгерер. Ә менә татар телен ул бәләкәй чактан өйрәтеп килә икән әти-әни. Монда баланың да әллә ни теге выборы калмый. Ул татар телен беләчәк һәм татар телен яратачак. Монда иң беренче чиратта мәктәпләрне сүгәләр. Э, мәктәп монда ни при чем? Әти-әниең яратмый икән татар телен, аны өеңдә сөйләшмисең икән татар телендә, берничек тә сиңа мәктәп ул татар телеңә өйрәтеп бетерә алмый. А, дөрестән дә күп, күбесе әйтте, татар теленә мәхәббәт һәм гомумән милли оятка ул да салына гаиләдә. Ә, дөрестән дә, әгәр дә гаиләдә а, салынып, а, мәктәптә, мәктәпкә җиткәнче балада татар теленә мәхәббәт булмаса һәм мәктәптә генә ул берничек тә барлыкка килә алмый. Җитмәсә, татар телен укыту мәҗбүри рәвештә бетерелде ә, берничә ел элек, ел элек, бер биш еллап булгандыр инде ул. Хәзер, дөресен әйткәндә, минем а, мәктәптә укучы Туган комачам юк, шуңа күрә мәктәптәге вәзгыятьне мин бик белеп тә бетермим. Матбугат чараларында да нишләптер ул яктыртылмый. Ләкин, һәрхәлдә, татар теленә карата кызыксыну ул сүлпәнәйгән дигән, минем шундыйрак караш яши. Гаиләдә милли оеткы салынса, үсә төшкәч баланың татарча сөйләшү һәм татар теленә азмы-күпме мәхәббәт булуы Бик мөмкин. Безнең укыган чорда татар телен өйрәнү һәм укыту методикасы, беләсезме, ул менә балага телгә карата мәхәббәт уяту максатын күздә тотмый иде, ә менә аны морфология бар, тегесе, монысы, ягъни балага аны фән буларак укыту максаты куелган иде. Ләкин, билгеле, фән буларак укытылганда, ул бала уже аңларга тиеш. Әгәр дә мин бу фәнне өйрәнәм икән, ул миңа нәрсә бирәчәк? Ләкин э, урыс балаларына ул татар телен катлаулы итеп э, өйрәнү һәм укытуның э, киләчәккә нәрсәгә кирәге чыгарырга мөмкин дигән сорау барлыкка килгәндер дә һәм бу сорауга җавап юк иде. Чөнки ул татар телен өйрәнеп чыга һәм мәктәптән тыш ул татар теленнән башка да рәхәтләнеп яши алачак, бернинди киртәләрсез. Ләкин бала чага, минемчә, мәктәптә башка төрле сорау. Гомумән, татар теле миңа нигә кирәк дигән сораудан битәр, ул менә күңел өчен өйрәнергә тиеш булгандыр инде. Һәм аны татар телен укыту дәрәҗәсен шуңа кадәр җиткерергә кирәк иде. Менә беләсезме, без бит инде татарлар үзара сөйләшкәндә, мәсәлән, мин шулай шундыйрак бер выражение бар, в животе бабочки появляются. Кеше мәхәббәт хисе кичергәндә яисә нинди дә булса ләззәт кичергәндә, менә кешенең эчендә күбәләкләр очынып йөри дип әйт, гадәте бар иде. Мәсәлән, татарча сөйләшкәндә һәм менә татар теле белән бәйле мохиткә килеп кергәч, мин нәкъ менә шундыйрак хисләр кичерәм. Менә урыслар да э, татар телен э, өйрәнгәндә билгеле үк бабочкалар чыгуын чыкмас, ләкин э, үзенә күрә бер рәхәтлек булсын иде ул. Мәсәлән, мин хәтерлим, кечкенә чакта менә инглиз телен ничек өйрәнгәнебез, э, алман телен ничек өйрәнгәнебез, үзенә күрә бер кызыгы һәм укытучылар шундый бер мөхит тудыра иде. Э, Телне өйрәнгәндә билгеле бер персонажлар бар иде, син шушы персонажлар белән бергә шушы ел буена дәресне өйрәнгән вакытта алар дөньясына кереп чумып, алар белән бергә яши идең. Менә татар телен хәзер белмим, ишеткәнем бар, сәлам дигән дәреслекләр, әсбаплар бар иде, ләкин алар минемчә бик соң гына чыкты, инде паровоз үткәч кенә. Шуңа күрә ул бит бала чагага кечкенә чакта нинди дә булса коллекция җыю хас, менә башкаларда булган әйберне үзендә булдыру дигән нәрсә хас. Әгәр дә мәктәп системасына кертелсә, әйтик, татар телен никадәр яхшырак белсәң, яхшырак белүчеләргә, мәсәлән, анда ни дә булса фишкалар бирергә, ни дә булса, мәсәлән, шул персонажлар системасын булдырып, әгәр дә син татар телен яхшырак беләсең икән, сиңа, мәсәлән, фәлән-фәлән персонаж эләгә, шушы персонажны татар телен аеруча яхшы белгән балаларга гына тапшыру каралган дип күз алыйк. Әгәр дә син начаррак беләсең икән, сиңа башка төрле персонаж. Ягъни бала чагада шундый азарт тудырырга кирәк. Менә уенчыкның иң яхшысы яисә персонажларның иң кәттәсе миңа эләксен дип. Ни өчен менә безнең телебез хәзер шундый хәлдә дип уйлыйсың? Ленар, беләсеңме, с каждым поколением все меньше и меньше носителей татарского языка. Ә ни өчен шулай? Кирәк түгел. Менә мин үзем дә инде элек гел татарча сөйләшә идем бит. Мин урыс телен толком вообще белми идем. Ә хәзер менә работа занимает вот только чисто на русском языке. Э, супруг, да, Мгм. тоже полурусский, полутатарин. Ә, ирең гаепле икән синең татарча Юк, ул- юк сөйләшмәвеңдә. инде, ул түгел. Э, Стас э, татар телен белә, бик нык яхшы яхшы сөйләшә ул татарча, между прочим. А Вот. Үзем өйдә э, Стас белән, Дәвәниләр белән татарча сөйләшергә тырышам. Онытмас өчен, беренчедән. Аннан соң, Аллабирса, үземнең, үзебезнең балалар да булгач, әйме, киләчәктә булса, әйме. Булсын, булсын, Аллабирса. Аллабирса, Аллабирса.
Аларны да татар теле белән, татарча сөйләшеп, алар белән үстерәсем килә. Монсы бик яхшы фикер.

Без гел телне сакларга тиеш. Филологлар, журналистлар, иҗат кешеләре, сәхнә, менә җырчылар. Ну, юк инде. Менә шул ук хәзер ачсаң социаль челтәрләрне, кайсы җырчы баласы белән татарча сөйләшкәнен куясың интернетка. Бөтенесе Ландыштан кала гына. Ландыштан кала дип әйтик. Кайсы җырчы, кайсы артистның шулай бардыр алар араларында, бөтенесен бер калыпка салып хәзер сүкмим. Үземнең балам булмаган ки, тем более. Ә, юк, татар телен саклау, филологлар, гуманитарлар эше генә түгел һич кенә дә. Бу технарлар эше дә, бу физиклар эше дә, бу химиклар эше дә, бу философлар эше дә. Гомумән, бөтен юнәлештә кирәк татар телен э, Татар телен кертеп җибәрү, булдыру. Үстерү сүзен яратмыйм мин, теге сүз үстерән кебек, шуңа күрә әйтәм, менә бүтән сүзне эзлим. Ку э, гуманитарийлар һәм энтузиастлар эше генә түгел ул. Татар телен популярлаштыру, модалы итү. Һәм татарча автоябыштыргычлар турында әйткәндә дә, беләсезме, ул миңа акча китерә торган эш түгел, чөнки аның бәясе бик хакы бик аз, ә аның үз бәясе шулай ук әз дип әйтеп булмый ул ябыштыргычның. Ул кергән акча, сатудан кергән акча миңа чыгымнарны капларга гына җитә. Ләкин бит менә мин аңладым, мин шундый яшькә җиттем, миңа идея өчен эшләү кызык. Һәм шулай ук, мәсәлән, мин элек дәүләт советында эшлим, дәүләт матбугат чараларында сиңа анда хуҗа кеше бар иде, анда ярый ярамый дигән чикләр бар иде. Ә мин үз эшемдә үземә үзем хуҗа һәм мин үз-үземә

Шушы ябыштыргыч беркетелгән, ябыштырылган машиналар. Менә мин ул әйберләрне чыгарырга булдым һәм билгеле мин үземә үзем генә эшләгәч, минем маркетинг буенча команда булмагач, бу эш әкренләп кенә алып барыла. Һәм минем бит бу блогингка кереп китүем нәкъ менә автоябыштыргычлардан башланды. Динә Авзалова һәм Чаллыдагы театр мәктәбендә бергә укыган егет-кызлар белән җыелыштык та, автоябыштыргычларга роликлар төшердек. Минемчә, алар бик уңышлы килеп чыкты. Әйдәгез әле берсен карап китик. Һәм комментариядә языгыз әле, ошыймы сезгә мондый роликлар, юкмы? Һәм киләчәктә шушы ук кешеләр белән, Динәләр белән бергә төшерикме? Ошадымы сезгә, юкмы?

Менә минем дә шушы блогерлыкка кайтуым үзенә күрә бер шул бер кайту инде, чөнки мин башта татарлар турында урысча төшергән булдым блог. Мин әйтәм, анысын кемгә кирәк, урысларга кирәк түгел без татарлар. Без үзебезгә үзебез кирәк һәм үзебезне үзебез генә күтәрә алабыз. Шулай бит? Мин кайбердә мәктәпләр теге очрашуга барганда аңлатырга тырышам, мин әйтәм, урыслар бит әни дип әйтеп әйтмиләр, нишләп сез мама белән папага күчәсез? Әле нилә бәләкәенә 4 яшь. Әни, әнием каяндыр өйрәнеп кайткан әле ул шуны инде безнең өчен инде ул ниндидер бер достижение колакны ярып керә инде теге Ниндидер менә уфалла дип теге я Ходай безгә татар теле кили икән дип балага карап торабыз. Быел мин Ватаным Татарстан уздырган күп кенә проектларда язмалар әзерләдем, үз илемдә үз телем дигән. Менә шул проектларда да аңнадым мин. Һәр нәрсә үзеңнән тора. Һәр милләт үзе үзе тырыша. Без дә тырышырга тиешбез. Татар татарлыгыбызны саклап калу үзебезнең кулыбызда. Беләсеңме, Динә, менә мин дә бит релсларны башта урысча төшерә башлаган идем, әйме, татарлар турында, но мин аннан соң аңладым, ул урыс телендә миллион кеше төшерә, әйме, һәм гомумән менә татарлык турында урыс телендә төшерү, ну ул бик үк ул кадәр актуаль да түгел, шуңа күрә мин хәзер бары тик татарча төшерәм, һәм мин күрәм, аудитория бик күп. Менә татарча карамый дип уйлыйбыз, но татарча чөнки төшерүче юк. Әгәр дә төшерәсең икән, кешегә яхшы, кызыклы контент бирәсең икән, халык сине карый. Менә мин аны үземнән чыгып әйтәм, безне әле ютубта карыйлар, кыргызлар да карый, казахлар да карый, алар да комментарийлар калдыралар. Ягъни менә син татар телен белсәң, ул төрки дөньяга бик зур шундый бер ишекне ачкыч белән ачып чыккан шикелле, ачып кергән шикелле. Бу татарларга гына кагылышлы проблема түгел. Менә без чагыштырабыз икән Россиядә яшәүче башка халыклар белән, без әле татарлар, бик яхшы безнең хәлебез дип әйтимме соң? Чөнки безнең бар, э, үзебезнең бик зур комиссия, аны Марат Улатович Әхмәтов җитәкли. Билгеле, әлеге комиссиягә карата төрле сүзләр яңгырый. Кемдер аны үтереп мактый, проектлары яхшы ди, кемдер киресенчә тәнкыйть утына тота. Гомумән, бөтен нәрсә шулай. Хәтта менә безнең әйтшо проектларының видеоларына да кайберләрен чыгарасың һәм уйлыйсың, моңа инде бернинди тәнкыйть белдереп булмый шушы темага. Ләкин юк, э, уйламаган җирдән мин Урысча әйтмә ши на пустом месте, барыбер гаеп табучылар була. Шуңа да телне үстерү ул бит бер көнлек кенә эш түгел. Ул менә гөл үстергән шикелле, хәтта менә агач үстергән шикелле, аның орлыгын саласың, ул бер көндә генә шытып чыкмый бит. Татар теле белән дә шулай ук төрледән проектлар гамәлгә ашырыла. Әйтик, Казан мэриясе ныклап тотынды әлеге эшкә, Шаян ТВ телеканалы бар. Белүемчә, аны караучылар аудиториясе бик зур, бик киң. Шуңа күрә, әгәр дә бала чага нәкъ менә нәни чактан, сабый чактан татар телен өйрәнсә, безнең җәмгыятьтә татар телле һәм милләтпәрвәр яшьләр күбрәк булыр дигән өмет бар. Бу темага күп сөйләргә була. Шуңа күрә, дуслар, миңа сезнең фикерләрегезне дә ишетү бик кызык. Ничек уйлыйсыз, татар теле бүгенге көндә гомумән кирәкме, әллә без рус теле белән генә яши алабызмы җәмгыятебездә? Һәм сезнең очракта татар телен белү сезгә нәрсә бирә? Әгәр дә комментарида фикерләрегезне калдырсагыз, Бик рәхмәтле булыр идем. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-сау булыгыз!